Дыгын саҕанан Хомустаах сиригэр Бачаах диэн оҕонньор олорбут. Кини Чорбоҕор Боотур Кураҕаччы Сүүрүк

Сыттаах арҕаһым, арҕастаах Дьөһөгөй айыым сиэлиттэн кэҥсик муҥсук сыты таһаардан таһааран кири дьайы үүрдэҕим боллун.

Дьиҥ дьолторго тосхойдон эһиэхэ уруй боллун! Уруй! Уруй! Уруй! Элигиэт оҕонньор эрдэ турсан сүгэтин сытыытык бруустаата, чагдаттан маалыкай сол тэлсэн тииттэри кэрдэн барчалаата. Бу көбүскэнэ суох бутунан бухатыыр массыыналар ааһыахтара. Кылбаһыйар саҥа муостабытынан кыргыттар, уолаттар сырсыахтара. Үрдүк остуолбалар аттыларыгар үлэс иһэн өркүү түһүөхтэрэ. Күһүҥҥү ыйдаҥалар ыйдаҥаларыгар көрсүһэн кинилэр сипсиһиэхтэрэ. Килэ диэр бу суолбут остуолбатыгар кинилэр ааттарын суруйуохтара. Үөрүү, кыайыы музыкатыгар үтүө ырыалары хоһуйуохтара. Элигиит оҕонньор эрдэ турсан, сүгэҕин сытыытык Бруустас чагдаттан Маалыкайга суол тэлсэн, тииттэри, силистэри ыраастас.

хайдах да суол буоллун, алта эригэр көрсүһүөхүн. Көрдөһүөхэйин. Убастабыллах Василий Иванович, эн үйэлэрге умнуллубат үлэн түмүгүн биһиги көрдүбүт бу Аммосов уулуссата солонон Сүүстэн тахса ыал олорор дьолун булан олохсуйбут уулуссата буолла. Онно ийэхэ бу уулусса бырааһынньыгынан Аммосов юбилейынан эйигин итиитик истиҥник эҕэрдэлээн туран, эйиэхэ эйэлээх ыраас халлааны баҕарабыт, доруобай буол, дьоллоох буол диэн истиҥ-иһирэх тылбытын анаан тураммыт, тэрийэр комиссия аатыттан эйиэхэ кыракый сүрүнньүрбүтүн туттарарбытын көҥүллээҥ. Уруккута сельсовет председателя Новгородова Татьяна Васильевна этэринэн, тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ он икки, сэттэ он түөрт сылларга дэриэбинэни чөлүгэр түһэрии бэрээдэктээһин үлэлэрэ ыытыллыбыттара. Манна комиссия тэриллэн, дьиэлэрин нүөмэрдээһин буолбута. тыһыынча тоҕус сүүс алта уон эттэ сыллаахха Максим Кирович Аммосов септон сааһын туолуутугар бу уулуссаҕа Аммосов аата иҥэриллибитэ. Быйыл тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун сэттэ сыл муус устар ыйы сүүрбэһэттэ күнүгэр Саха сиригэр автономия ылыныллыбыта септон бэһис сылын туолла. Биһиги биир дойдулаахпыт Бөдөҥ партийнай советскай үлэһит, төлөннөөх революционер Максим Кирович Аммосов саха аас тэриллиитигэр быһаччы кыттыыта оруолу, оруола бэрт улахан. Тутуллубуттара. Тутуу үлэһиттэрэ бэрэбинэни наар илиинэн үөһэ аллара таһаллара. Уһуннук үтүө Атласов Николай Иванович, Нератов Степан Пинигин Пантелеймон Пантелеймонович, Колесов Семен Семенович, Данила Василий Иванович, Константинов Эллей Николаевич, Прокопьев Афанасий Игнатьевич, Едаев Василий, Васильев Анатолий Иванович, Константинов Семен Иосифович уонна даатыттар. Максим Кириллович Амосов аатынан улуссаҕа эрэ баар, улуста эрэ баар буолбатах. Өссө биһиэхэ Максим Кирович Амосов аатынан пианистскай дружина баар этэ. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын үс аҕыһын түөрт сыллааҕы үөрэх дьыла. Бастыҥ дьоннорбутугар биһиги бу эҕэрдэ концербытын аныыбыт. Санаан көрдөҕө кырдьык кинилэр биһиги дьон бүгүн күнү бэлэхтиир.

Мин маннык тэлэйэ сылдьаммын дойду олохтооҕор Федорова Мария Иннокентьевна. Баһаалыста манна кэлэргэр көрдөһөбүт.

Бу Максим Кирсомосов улуустарын саамай кырдьаҕас олохтооҕун эҕэрдэлээтибит уонна билигин биһиги эҕэрдэлиэхпитин баҕарабыт. Улуустар саамай эдэр олохтооҕо диэн биһиги киниэхэ сэмэй бэлэхпитин биэриэхпитин баҕарабыт. Наталья уонна Прокопий Корякиннарга Бу аайа хонуктааҕыта күн сирин кырачаан уолаҕа көрбүтэ. Кинилэргэ Натальяҕа уонна Прокопий Корякиннарга саҥа уолларынан ититик истиҥник эҕэрдэлээн туран, кини доруобай буолуон диэн алҕаан тураммыт Корякиннар дьиэ кэргэттэригэр биһиги бэйэбит сэмэй бэлэхпитин туттарабыт. Баһаалыста кэлэн ыларгар Проня. Хоммуота булусалларын саҥа киһи күн сирин көрбүтэ. Корякиннар дьиэ кэргэннэригэр анаан истиҥ эҕэрдэтин уонна ырыатын тиэрдэр Катерина Маркова.

Таптаан күннээх халлааны талахнарын лабаатын олох сырдык мичээрин олох бүппэт кэрэтин биһиги уулуссабытыгар өссө эдэр ыалартан саамай элбэх оҕолоох ыаллар бааллар ону биһиги бу бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүн эҕэрдэлээн тураммыт элбэх оҕолоох ыалларга Александр уонна Матрена Ивченколарга

Трап, Лещенкалар, бааллар да баалыс тоҕолоро. Ханнык оҕо баарый? Манна кэлиҥ эрэ. Сөпчө, кинилэри ититик истинник эҕэрдэлээн тураммыт. Дьолу соргуну таҕарабыт уонна киниэхэ анаан Слава Попов кинилэргэ анаан Слава Попов бэйэтин Варягтар диэн ырыатын аны баһаалыста. Good girl,

Нэһилиэккэ Таанча тоҕус сүүс оҕоһон икки сыллаахха спортивнай зал тутуллан үлэтин саҕалаабыта. Бу мин бу улуус саҕа баар тэрилтэлэр тустарынан кыратык сырытатыам. Спортивный зал Максим Максимович, Ээн успуоркабын сэмэй кылааккын киллэрбитиҥ ол иһин бу Улус олохтоохторо эйиигин ититистиинник эҕэрдэлииллэр, дьолу-соргуну баҕараллар. Уонна биһиги өссө сэмэй бэлэхпитин туттарыахпытын баҕарабыт. Эмиэ бастыҥ спортсмеммытыгар бу Аммосов Улус оҕолорор Константинов Николай Эллеевичка баҕалыста бу сэмэй бэлэҕи тутаргар көрдөһөбүт.

Биһиги бары учууталга үөрэммиппит. Ол туттаран тириэрдэргэр көрдөөбүт уонна дьолус оргунун баҕарабыт. Биһиги уулуссабыт олорор Федотова Федора Яковлевнаҕа эмиэ сэмэй бэлэҕи туттар

Ону бу кинилэргэ баҕарыам этэ главное чэгиэн төрдүк доруобуйаны уонна баран оттон орто дойдуга төрөөн уол буолан ананан төрөөбүт ити иэстэрин тутталара булаллар. Оны бараннар бэйэлэрин төрөөбүт төлбөлөрүн хаһан да умнубакка үрдүктүк тута тутаннар үчүгэйдик сулуспалаан кэлэллэригэр баҕарабыт. Уонна бэйэбит

Норуот үөрэҕиригэнэ туйгунугар Федотова Федора Яковлевна баһаҥ администрация аатыттан баһаалыста манна кэлэн бу бэлэҕэ Тыгаргар кэптэһэбит. Уонна инникитин даҕаны киниэхэ ситиһиини, эдэр көлөнөҥүн иитиигэ бэйэтин ахсаабат кыамньытын ууран үлэлии сылдьарын киһи бары баар билэбит, ол иһин өссө төгүл ситиһиилэри баҕарабыт. Уонна биһиги уулуссабытыгар олорон саамай уулуссабыт саамай кырдьаҕас олохтооҕор Федорова Мария Иннокентьевнаҕа эмиэ комиссия атыттан

Эҕэрдэлээн тураммыт, бэйэбит сэмэй бэлэхпитин туттарабыт уонна туйгун доруобуйаны баҕарабыт. Өссө да уһуннук олорон, дьоҥҥор-сэргэҕэр сүбэ-ама биэрэн, сиэннэргэр кырдьаҕас киһи быһыытынан алгыскын тиэрдэн, уһуннук дьоллоохтук олороргор баҕарабыт. Баалыста Данилов Иннокентий Иванович, сэрии ветерана. Өссө да уһуннук олороргор, дьоҥҥун үөрдэ кырыта сылдьаргар баҕарабын. Дьоллоох маайынан. Тагматыана Иннокентьевна, баһаалыста кэлэн бу сэмэй бэлэхтэтин ыларгытыгар баҕарабын.

сыһыаннарынан элбэх оҕону улаатыннаран үлэһит киһи хара оҥорбуттара билигин бу балыыһа аатыттан биһиги сэмэй бэлэҕи туттарыахпытын баҕарабыт бу омосов устатыгар олорор үлэ ветераныгар петрова софья алексеевна баҕаласта

уонна балерин Лоев мелодиятыгар күөрэгэй дуэт толоруутугар. Ыллылар Яна Попова, Яна Попова, Маша Сыромятникова.